Алтын балыклар кармакка эстрада җырчыларын эләктергән. Руслан белән Эльмирага хуҗабикә Илсөянең йомышы бар. Туганнарның юбилеена чыгыш ясарга чакырмакчы. Яшь парлар моңа вакыт табармы? Үзләрен тыңлыйк. Ә Руслан менә, әйт әле дөресен генә, камыт кию бик авырмадымы соң, кысмыймы? Аллага шөкер. Камыт кию дип инде ул теге камыт кияләр ничә пана шулай әйтәләрдер, мин аны аңламыйм да. Менә безнең Аллага шөкер, без бер-беребезне аңлап, безнең бит менә эшебез дә уртак. Икебез дә җырлыйбыз, бер-беребезне аңлыйбыз, әйе, теге хөрмәт итәбез бер-беребезне. Болай да кайвакыт аңлашылмаган вакытлар да була, теге менә шундыйрак кирәк. Эче теге иҗатны бит инде һәрбер кеше теге үзенчә күрә. Мин мәсәлән үземчә күрергә могу, ә Эльмира үзенчәрәк күрергә может. И Әзрәк кайвакыт не понятно. Әйе. Ул более современный, мин более диге халыкча, искечә һаман да уйлар. Икенче һәм өченче февраль без клип төшерәбез инде үземнең җырга, үзем язган җыр Бәгырен таш кыса дип атала ул. Кайда булачак соң съемкалар? Казан. Казанда инде, менә төрле шулай Кафелардан кафеларга йөртерләр инде. Руслан, Эльмира, үзегезнең яңалыкларыгыз да бардыр инде. Җырлар яздырып торасыз, клиплар төшерәсез, әйеме? Ни планнар белән йөрисез соң әле бу арада? Планнар изге инде безнең, планнар күп. Хәзерге вакытта әле изге. Хәзерге вакытта концертлар белән йөрибез. Менә инде авылларда, районнарда, якын-тирәле районнарда йөреп чыктык. Менә хәзер инде зуррак шәһәрләргә

Көти кадерлем минем Туып үскән җирем Күсекәем Эльмира, менә синең буламы дигән җырыңа үләмдә китәм инде. Менә көннәр буе тыңлап утырсам да туя алмыйм шул җырыңнан. Менә ничек шул кадәр ягымлы синең тавышың? Каян килә ул синең? Минем инде әти ягымда, әнием ягымда бик матур җырлыйлар. Әти ягы гомумән бөтенесе талантлар. Инде гаиләдә Э, артистлыкка чыккан кыз ул мин генә инде без гаиләдә биш бала бөтенебез җырлыйбыз минем инде сеңлем кечкенә сеңлем дә бар ун яшь аңа бөтен минем җырларымны белә инде ул буламы соңларына да гомер үтеп бараларын да бөтенесен уже белә но минем э, шушы көйләр иҗат итәм бит инде мин үзем язган көйләрем дә бик күп беренче альбомым да чыкты үземнең иҗат иткән җырларым белән э, унҗиде яшьтә Диләр, иҗади дә башладым. Чөнки минем апам, бер туган апам вафат булды. Инде авария хәрәкәте алып китте язмышын, тормышын, үзен. Шуннан бирле инде миңа ниндидер хис килде. Һәм инде мин менә көйләр иҗат итә башладым. Һәм инде менә инде 3-4 ел дәвамында бик күп көйләр иҗат итәм. Үзем язган көйләрне менә хәзер тиздән реңа хит Иркә Э, Сагышлы мәхәббәт дигән җыр Айгөл Рәхимовага бирдем. Э, яңа җырчы чыкты. Я җырчы э, Туган җирем дигән җырны җырлаячак. Дуэт җырлар бик күп. Эльмира Сулейманова белән дә җырлыйбыз җырлы моңлы язмышым, апа сеңел дип. Мурат Гайсин белән мәхәббәткә таян. Ришат Фазлиәхмәтов белән мәхәббәт ул күзгә күренми. Диләрә Илалетдинова иҗатташ дустым, мәхәббәт бәхет китерсен. Шундый матур-матур җырлар бар инде. Менә Эльмира Сөләйманова белән бергә җырлаганга микәен сезне апа-сеңел дип йөриләр кайберәүләр, әйеме? Моның сыры нәрсәдә соң? Нәкъ менә шушы дуэт сәбәпче микән? Иң беренче эстрадага килгәндә, миңа кул сузып җибәрде ул Эльмира Сөләйманова. Мин аның белән бик Яхшы отношениедә без аның белән иң якын дуслар эстрадада. Һәм инде без ошаган да, тавышлар да безнең ошаган. Шуңа күрә инде, Эй, моя сестренка дип йөри инде ул. Әйдә, әйтәм, шундый җыр да язырбыз. Без аның белән бик яхшы отношениедә, шуңа күрә инде без апа белән сеңел дип шулай әз генә пиар җибәрдек.

Квадроциклларда йөрдем. Теге сәбәпче нәрсәдер нинди рҗәнлек аулап кайту да түгел. Менә бер рәхәтләнеп табигатькә чыгу шул кадәр рәхәт икән. Урманга барырга хыялланган Илсөянең ау киемнәре дә юк икән. Каян булсын инде, хуҗабикә ич ул. Танышы Лариса иң элек аны кибеткә кием алырга чакырды. Үлчәмнәре зуррак булса да, арасыннан берсен сайлап, чыгып китү ягын карадылар. Лариса аучылык белән күптән шөгыльләнәсезме? Бу идея сезнең каян башыгызга килде шулай? Аучылык белән бер-ике ел гына шөгыльләнәм әле. Э, иптәшем башта йөри башлады да авга. Миңа да кызык булып китте. Аңа ияреп чыга башладым. Ә нинди җәнлекләрне ауларга рөхсәт кәгазегез бар? Рөхсәт кәгазе бар, охотничий билеты бар инде, аннары путевка алабыз. Куянга, түлкегә инде. Шуйга алмадык быел. Ансына бүтән төбәкләргә барсаң, лучшерак инде. Менә безне кечкенә чакта ук мәктәптә өйрәтәләр, теге табигать белеме дәресендә, әйме, җәнлекләрнең аяк эзләренә карап, нинди җәнлек икәнен танырга. Менә әйт әле син үзең кайсы җәнлекләрнең эзләреннән аерасың? Җәнлекләрнең эзеннән куянны аерам да, төлкене аерам инде, пшуйны эзен күргән бар, ә пшуй былай юлдан узганда гына очраганы бар, ә былай урманда очратканым юк. Кыргый тояклы хайваннар селәүсен, бурсык аулау турында бик озак сөйләштек. Урман буенда безне Ларисаның ире Марат һәм гаилә дуслары көтә икән. Укыганда мине снайпер дип йөртә торганнар иде. Лариса, син үзең ата беләсеңме соң? Төз атасыңмы? Алай куянга чыккач, куянны очратмадым алай. Э, иптәшем генә отты. Ә болай чыгып стрельбищеда отыштырабыз. Әйбәт болай, көз атыла. Училищеда укыганда атыштыра идек. ОБЖ дәресендә әйбәт ата идем. Хатын кыз буларак э, аларны атарга сиңа кызганыч түгелме соң? Юк алай кызганыч түгел. Йорт хайваны булса кызганыч булыр иде дә. Белмим даже. Кызганмыйм. Ә руль артында озак йөрисеңме соң әле күптәннәнме машинада? Ике еллап руль артында йөрим инде. Куркыныч түгелме? Юк, куркыныч түгел. Юл хезмәткәрләре туктатканы бармы соң? Юл хезмәткәрләре туктаталар инде, туктатып торалар. Алай штрафка юлыкканым юк. Сөйләштереп, нитеп үтеп китәм. Юмалыйсың алайса син. Әйе. Ничә патрон керә? Дүрттә биш дулыга. Йо, бишенче тотмыйбыз. Куркынычсызлык кагыйдәләрен үтибез. Үтәбез, үтәбез, мына предохранен телдә. Ага. Әй, Илсия, әйдә киттек. Әйдә киттек.

Күрдеңме, тиде! Ау һәм балыкчылык белән шөгыльләнү әби-бабайлардан күчкән. Бик борынгы заманнарда гаиләне ачлыктан йолып калу өчен кирәк булган ул. Аучы белән балыкчы беркайчан да баймас дисәләр дә, соңга таба кәсепкә әйләнә. Ә бүгенге көндә бу бары тик табигатькә чыгу һәм хобби гына булып кала. Әнә-әнә-әнә куян. Нәрсә күңелең булдымы? Рәхәтләнеп ял итеп кайтабыз. Әйе. Куян шурамаса да отыштык зато. Агачларга төзәдек. Агачларга төзәдек. Җәй көне ала бирсә балыкка чакырам. Бергәләшеп дуслар белән ял итеп кайтырбыз. Әле син балыкка да йөрисеңмени? Йөрим. Спиннинг белән балык тотарга яратам. Иң зур балык, нинди зур балык тотканың бар? Менә мондай. Мин уха пешерә беләм тәмле иттереп. Сөйләштек? Сөйләштек. Булды. Мин кайтып киттем. Сезне калдырып. Ауга йөргәнем юк иде әле. Менә күпме хыялым бар, инде чакырып та карадылар, әле теге буш вакыт булмаган күрә теге бар булмады, бер барып кайтасым килә инде. Хәзер әм мылтык тотып, белмим, атып булса булыр микән, булмаса булмас микән. Бер шул үзе дә әйтмешли, теге ауга чыктым дип, анда именно җәнлек атырга дип түгел, ә именно табигатькә рәхәтләнеп теге күкрәк киереп әзрәк Саф һава сулап, рәхәтләнеп йөреп, Ял итеп кайтырга. ак карларны ерып, шунда рәхәтләнеп. Син яратасың инде ак карларны ерып йөрергә. Ну, җырлар да җырлыйбыз бит инде һәм әйтеп, ак карларны ерып барам дип. Җырлар дигәннән, сезнең Эльмира белән дуэтлар көтелә дип ишеткәнем бар. Ишанов дуэтка килгәндә, дуэтлар көтелә. Э, инде бер-ике дуэт яздык. Менә безнең инде февраль концертларына Алла бирсә, Алла теләсә. Э, Эльмир язып бирде җырларны, дуэтларны инде башкарырга исәп бар. Инде матур-матур дуэтлар, матур-матур менә шул концертларны үткәрергә. Алла бирсә, теләсә Чаллы концертында әйе, зур бик зур тамаша булачак. Алга таба планнар иң беренчесе э, тойлар үткәрергә менә җәй айларында Алла бирсә, теләсә Май аяларында шомырт чәчәк аткан вакытлар да баягылар бит, шуның белән славится бит инде, шомырт чәчәк ата, хуш исләр килә урамнарда. Инде икенчесе инде безнең иҗатыбыз, иҗатыбыз инде һәрчакта да алга барырга тиеш. Хатын-кыз матур күлмәкләр кияргә ярата бит инде ул, синең дә концертларда шулай ук матур күлмәкләр киесең. Синдә дизайнер сәләте бардыр, Ильмира Үзең нәрсәләрдер шулай уйлап чыгара торгансыңдыр. Минем бер танышым да бар, үзенең дизайн студиясе э, белән шунда рәхәтләнеп эшләп ята. Гүзәл, сәлам. Ой, сәлам, Илсия. Ни хәлләр, әйбәтме? Аллага шөкер, сезнең ничек? Менә Гүзәл, синең киңәш кирәк инде, синнән башка берничек тә булмый. Балалар бүлмәсен синең киңәш белән башкарып чыктык. Йокы бүлмәсен шулай ук үзеңнең киңәшләреңне бирдең. Менә хәзер кунак бүлмәсен яңартырга иде тагын исәбем. Әйдә, Илсия, чишенәбез дә гел, утырабыз, проектларны карыйбыз. Әйдә. Менә минем монда әзер проектлар бар. Мин сиңа хәзер аларны тәкъдим итәм. Илсия, мы начинаем работу с того, что изучаем. Эшне башлаганчы без заказ бирүченең теләкләрен игътибар белән тыңлыйбыз. Тулысы белән күзаллап, уңайлыгы, төсләре хакында сөйләшәбез. Киңәшләшеп, төрле вариантлар тәкъдим ителә. Уртак бер фикергә килгәч кенә, үлчәмнәр алына һәм дизайн проекты төзелә. Эшебезне тулысы белән үзебез башкарып чыгабыз. Аның өчен тулы бер цикл үтәргә кирәк. Иң элек агарту, чистарту, тигезләү эшләре башкарыла. Аннан соң материалларны сайлау, йомшак һәм корпуслы җиһазларны җыю, беркетү эшләре. Без һавада йөзмибез, кул астында булган реаль материаллар кулланабыз. Инде берничә еллар бергәләп эшли торган ышанычлы заводларыбыз бар. Йомшак җиһазларны турыдан туры үзебезгә кайтартабыз, ә корпус җиһазларын үзебез Чаллыда ясыйбыз. Җитештерү цехыбыз бар, фасадлары фабриканыкы. Гомумән алганда, фатирны тулысы белән башыннан ахырына кадәр эшләп чыгабыз. Куллана торган материалларыгыз нинди сезнең? Илсөя, э, с декоративными материалами ты уже знакома? Декоратив материаллар белән син инде таныш. Без мастер-класс үткәргән идек. Кушылмалары турында әйтеп үтәсем килә. Материалларның нигезен су тәшкил итә, барысы да экологик чиста, бернинди химик составлар, сумалалар кушылмаган. Гади буяу, трафаретка төшерү, пацинация, сусаль алтын һәм көмеш техникаларын кулланып эшләргә була. Монда мөмкинлекләр бик күп һәм бик төрле. Без интерьерда бары тик экологик чиста, эксклюзив материаллар гына кулланабыз. Алар барлык Европа стандартларына туры килә. Шулай ук мозаикаларның күп төрле ассортименты бар. Менә мондый күнгә охшаш керамик паннодан алып, таш инкрустациясенә кадәр. Зур җәймәләрне куйганда керамик өлешләр куела. Әйдә, тагын матуррак мозаика күрсәтәм. Менә нинди ташлар белән ясалган. Керамик плитә белән чиратлаштырырга мөмкин. Гадәттә юыну бүлмәләренә бик уңышлы килеп чыга. Люстраларыгыз да бик матур, гүзәл. Ой, Ильсия, у нас люстр очень много. Әйе, ассортиментыбыз зур. Германия, Бельгия, Италия фабрикаларыннан кайтартабыз. Классикадан башлап хай-текка кадәр. Без өебездә тормышыбызның ким дигәндә өчтән бер өлешен үткәрәбез. Андагы матурлыкны һәм рәхәтлекне уйлап, эштән ашыгып кайтабыз. Фатирыбызда үзебезгә һәм гаиләбезгә уңайлы булсын өчен барысын да эшлибез. Монда йортның дизайны да соңгы урында түгел. Абойлар җитештерүче иң яраткан фабрикабыз Ламина. Ул бары тик яңа технологияләр белән эшли. Натураль буягычлы Бельгия флизелены кулланыла. Без клиентларга бу фабриканы тәкъдим итәбез. Интерьерга тагын классик люкс каталогы килде. Шулай ук яңа технология. Менә монысы мушарабия дип атала. Әйдә, безнең йомшак урындыкларга утырып кара әле. Без интерьерга туры килә торган тукымаларны җиһаз эшләүче фабрикларга җибәрәбез. Алар безнең теләккә каршы килми, кирәкле җиһазга теләгәнчә урнаштырып җибәрәләр. Гүзәл, сине тыңлап торам да, син барысыннан да хәбәрдар һәм шулкадәр яңалыкка омтыласың. Берәр урында яңадан укып кайттыңмы син? Каян белеп бетерәсең? Очень люблю свою профессию, очень... Күңелемне биреп эшлим, шуңадыр да. Һәр ел саен Мәскәүдә язгы-көзге күргәзмәдә катнашабыз. Декоратор Марат К белән тыгыз элемтәдә эшлибез. Тәҗрибә уртаклашып, яңа белем өстәлә, яңа дулкында яшисе һәм эшлисе генә килә. Син чын замана хатын кызы икән. Сокланам сиңа. Алтын балык тапшыруының спонсоры Премиум Стайл интерьер студиясе. Европа стандартлары буенча экологик чиста материаллар белән интерьер ясыйбыз. Белгечләр заманча технология белән эшли. Өегезне матурларга теләсәгез, Премиум Стайл интерьер студиясендә көтәбез. Адресы 6229 Цоколь этаж, телефон 44 66 90. Э, дизайнер дигәндә бит инде безнең бит инде һәрбер концертта без яңа күлмәктә чыгара тиеш бит инде халыкка күрсәтергә тиеш матур матур күлмәкләр э, интернеттан Голливудский звезд, звездларның нәрсә кигәннәрен әз генә урлап, корректировать итеп, шундый әйберләр дә бар безнең инде. Э, рәсемнәрен дизайнерларга алып барабыз да безгә стилистларга. Алар безгә тектереп бирәләр. Иногда инде үзебезнең идеяларыбыз да бик күп. Ә болай дизайнерлык ягына караганда минем әтием Бик каты матур ясый иде үз вакытында. Хәзер инде алай ук теге заданиеләр биргән юк. Но менә мәктәптә укыганда ул миңа минем рәсемнәрне дә, портретларны да бик әйбәт ясый дери. Һәм инде миңа да әз генә күчте. Мин рәсем ясауга минем сәләтем бар әз генә. Кулыңа алтын балык тоттырсалар, нәрсәңне тормышка ашырыр идең? Әгәр дә миңа алтын балык тоттырсалар, һәм инде анда өч теләк бирсәләр, мин инде иң беренче теләгем. Әти-әниләребез бөтен яраткан кешеләрем исән-сау гына, сәламәт кенә булсыннар иде дип теләр идем. Икенчедән инде балыктан бәхет сорар идем, шушы яраткан кешеләрем белән бәхетле булырга сорар идем. Өченчедән, акча да сорамас идем. Гаилә балаларым исән сау тусын дип, гаилә бәхете булсын дип, һәм инде менә тырышлык бирсен, сабырлык бирсен. Сабырлык, тырышлык булса, бөтен акча да була ул, эшләгән эшләребез дә уңар ул. Бернәрсә дә сорамас идем, менә шушы сабырлык белән бәхет сорар идем.